Salam Mehriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Saman otyrsyňyzmy? Bilşiňiz ýaly, soňky günlerde, soňky wagtlarda esasanam Şu wandalizm hereketleriniň Gazagystanda başa barmadyk döwlet agdarylyşygy, synanyşygy oýunlaryndan soň dünýädäki uly güýçleň öz proýektlerini gyssagly Merkezi Aziýada durmuşa geçirmek tagallalary başlady. Şu tagallalar bilen bilelikde Türkmenistan bilen dahyly bolsun, bolmasyn, Türkmenistandan peýdalanjak bolýan adamlaň şoulary, masgaraçylyklary, propagandalary, öjükdirmeleri, töhmetleri, şyltaklary köpeldip başlady. Türkiýäň telekanallarynda tegelegi stollar geçirilip başlady, Gazagystandaky, wakalara syn höküminde, şo taýda käbir Türkiýäň aňtaw gulluklary bilen, şeýle-de Türkiýäň beýleki howpsuzlyk edaralary bilen ýakyn aragatnaşygy bolan, şolar bilen yzygiderli maslahat geçirýän, şolar bilen bile işleşýän ýa-da Türkiýedäki Strategik barlaglar institutynyň işgärleri, zatlary, Türkiýede-de türkmenistanly bir toparyň, ýagny Fransiýadan hemaýat edilýän, sponsorlary Fransiýada bolan bir toparyňam Türkmenistanda edil Gazagystandaky ýaly bir talaňçylyk synanyşygyny etjek bolýandygy barada pikirler öňe sürüldi. Şunuň bilen baglanyşykly seň garaýşyň, pikiriň näme diýip menden soradylar. Mähriban doganlar, Türkmenim kanalyna tomaşa edýän, Türkmenim kanalyny yzarlaýan watandaşlarymyz bilýändir. Ylaýyk mundan bir ýyl owal diýen ýaly öň şol Stambuldaky Ata Watan Türkmenistan dernegi jemgyýetiniň ýolbaşçylary Türkiýäniň Prezidentiniň geňeşçisiniň ýanyna çagyryldy. Şol Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Erdoganyň bir geňeşçisi şolar bilen gürrüňdeşlik geçirýär. Şo taýda-da Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda şular ýalaky bolar-bolgusyz şou edýän, agzalalyk döredýän, prowokasiýa edýän adamlaň kimler tarapyndan gollanýandygyny, gurnanýandygyny hemme zadyny aýdyp gürrüň berýär. Muny. öňümizdäki günlerde eger isleseler şol Ata Watan gyzyl alma jemgyýetinde bolan Türkiýäň watandaşlary bilen biz ekranlardan siziň dykgatyňyza ýetirip bileris jikme-jigini. Indi bärde meň diýjek bolýan zadym, Bu Fransiýadan hemaýat edilýän, ýagny şol Muhtar Awlyýazow tarapyndan hemaýat edilýän türkmenistanly prowokatorlaryňam bardygynyň Türkiýäň telekanallarynda öwran-öwran aýdylmagy bu bilinmeýän geň zat däl. Bu Türkiýe döwletiniň, Türkiýäň agytaw gulluklarynyň, Türkiýedäki şol Merkezi Aziýa bilen gyzyklanýan syýasy synçylaň, hünärmenleň owaldan bäri bilip yzarlap gelýän zatlary. Bilinýän bir eýýäm açylan Amerikany täzeden açyp oturmaga gerek ýok. Bu temadaky soraglara meň jogabym şundan ybarat, ýöne bu günki gün biziň iň esasy bilmeli zadymyz, kim režime hyzmat edýär? Şuny biz has gowy bilmeli. Režim, ýagny Türkmenistandaky haramdag we şoň haramzada tohumynyň döwran sürýän häzirki Türkmenistandaky diktatorlyk režimi nädip güýçlenýär? şuny güýçlendirýänler bar, şuny hasam aktiw ýagdaýa getirýänler bar. Şolaň edýän repressiýalaryny, jenaýatlaryny hasam täsirli ýagdaýa getirýän, halky öňküdenem beter gorkuzýan, ürküzýän işler bar. Şul işlerem haramdagyň režimini gowy edip güýçlendirýär, has täsirli ýagdaýa getirýär. Indi siz aýdyň, şeýle işler haramdagyň režimini, diktatorlygy hasam güýçlendirýän bolsa, onda şul işlere ullakan goşant goşýan absurdistler, Aktirisler, oppozisiýa we aktiwist sumaklar, ynha şular, hiç zat edip bilmän masgara bolup, hiç zat edip bilmänsoňam bar ünsi daşary ýurtlardaky türkmenistanlyň üstüne çekip, şolaň içinden Azat Isakow, Wepa Çopan, Oraz ýalylary we beýlekileri tutduryp, şolara basyş etdirip, şolar ýaly bolaýjak, şolary gollaýanlara-da basyş etdirip, şolaň täsirsiz ýagdaýa getirilmegine, geljekde halka we Watana howp habanynda, birinji nobatda bilini guşap orta çykjak hakyky aktiwistleri, hakyky göreşijileri takyklap, Şolar barada maglumaty režime ýetirýänler režimi gollanokda, gaýtam şu tentekleň, akmaklaň edýän nädogry hereketleriniň, absurd hereketleriniň, çykyşlarynyň haramdagyň diktatorlyk režimini güýçlendirýändigini aýdyp, şuny düşündirýän adamlar, režimi gollaýan bolýamy? Indi siz eliňizi wyždanyňyzyň üstüne goýuň-da, bir oýlanyp görüň. Bul adamlar sagatlap, üç, üç ýarym sagatlap efir edip, öz efirlerinde mesaž berip otyrlar. Hemme zady aç-açan aýdyp otyrlar. diktatorlyk režimi bilen bular edýän efirlerinde söwda edip otyrlar. Eger bu wariant bolmasa başga wariant, o wariant bolmasa başga wariant barybir siziň bilen režim bilen bile biz maksadymyza ýetýäs diýip bular Aňyrdakylara mesaj berip, göwünlik berip, şeýdip otyrlar. Setirleň arasynda mesaj bar, setirleň arasynda düşünilmeli sözler bar, kodlar bar. Şolara düşünibiliňzokmy? Düşünibilmeýän bolsaňyz, düşünýän işleňiz bilen meşgullanyň. Ýöne, kim näme diýse şony diýsin. Türkmenistanda gandöküşiklik isleýän adam, hiç wagt ýüzi ýuwuljak, adam ýerine goýuljak, öwüljek, sözüne, wadasyna ynanyljak adam, adamlar topar, toparlar däldir. Şunam hemme kişi gowy bilýär. Şoň üçin, mähriban doganlar, görünen, görünmeýän bela-beterlerden, şugulçylardan, arzaçylardan, Şerraýlardan, göriplerden, töhmetçilerden Allajan öz penasynda hemmäňizi gorap saklasyn. Saglykda görşeliň.